Yng nghanol Cymru, rhwng mynyddoedd fel Enydd a'i llynnoedd Cleirwen, Elan a Brianne i'r gogledd, a Bannau Mawreddog Brycheiniog i'r de, y mae twll du. Anferth o dwll, tywyll, du, du. Twll a greuwyd nid gan na Duw na grymoedd naturiol y ddeiar, ond gan ddyn. Dyn a'i gariad at ryfel. Amser maith yn ôl. Wrth i'r Celtiaid cyntaf esgyn cymoedd Cillieni, Bran, Ysgur Fawr ac Ysgur Fechan, trigfan Epona, duwies ffrwythlondeb oedd y mynydd hwn. Duwies a wna'i ei hun yn weladwy, yn harddwch a nwydwylltni y creaduried a hawlia'r mynydd sir eang yn ei henw. Epynt, hynt yr ebolion. Ac yma, ar hyd y canrifoedd, y cyd-drigair drindod oesol, Duw, deiar a dynoliaeth, yn un amgylchedd cynhaliol. yn gymdogaeth. Ac yna daeth nos Sul, y degfed ar hugen o Behefin, 1940, y chwalfa, y diwedd. Gwanwyn 2010, ar wahoddiad Theatr Gydweithredol Troedford Huw, daeth saith o actorion Dyffryn Eiron ynghyd i ddysgu salmau, i ddysgu neu ail-ddysgu cneifo a gwelle, ac i ddysgu am ffordd o fyw pobl Epynt, y gymdogaeth a gollwyd 70 mlynedd ynghynt. Gofynnwyd i bob yr un ohonynt ddod â ches bychan gyda nhw, i gynnwys rhyw hanner dwsin o drysorau personol, yr hyn fydden nhw'n sicr o afael ynddynt pe byddai rhaid madel ar frys. Gofynnwyd iddynt hefyd fabwysiadu enw un o'r 54 o ffermydd a thyddynnod a dawyd yn wag ddiwedd Mehefin 1940. Tua'r un adeg, yr oedd rhyw ddeg ar hugain o aelodau clybiau ffermwyr ifainc Sir Frycheiniog yn ymarfer golau'r epynt. Dechrau cynhaea llafur heddi. Mae gymaint i sgwennu amdano, ond falle byddai pethau fwy i gysgu pan ei wedi sgwennu ei hanner hi. Drama am ferch ifanc yn darganfod dyddiadur i Mam-gu, un o blant y mynydd. Yn seiliedig ar atgofion y genhedlaeth olaf a fagwyd ar Epynt, adrodd stori hydref, gaeaf a gwanwyn ola'r gymdogaeth a wnai golau'r Epynt. Oedd e wedi bod yn poeni, poeni, poeni, ac yn... Gyda drama'r ffermwyr ifainc yn gweithredu'n gof i hynt a helynt y misoedd olaf, Nod Actorion Dyffryn Aeron oedd ceisio cyd-greadigol ymdeimlo ag agweddau allweddol o ffordd o fyw y gymdeithas, cyn gwneud yr hyn a wna pob tragedy, sef cyd-dreiddgar ymdeimlo â'r ffordd o farw. Unig fan cyfarfod ffurfiol Cymdogaeth Epynt oedd Capel y Babell. A hyn mewn cof, penderfynwyd na fydde taith diwedd y byd yn ymweld â na naeafe na theatre, ond capeli. Beth bynnag bo'i lleoliad, traddodiad neu bensaernïaeth. Y capel oedd y babell, a'r babell oedd Epynt. Ac ar draws crynswth y teithio, mi fydde'r cwmni'n cywain y gynulleidfa ynghyd yn gyntaf yn y festri, i'w hatgoffa o brif benawdau'r hanes trwy gyfrwng arddangosfa o luniau, ac hefyd i'w paratoi ar gyfer her y siwrne nôl oedd yn ei disgwyl yn y capel. Paratoad a chymorth geiriau'r bardd a sefydlydd Amgueddfa Werin Cymru, Iorwerth Cyfeiliog Pit. Cofnodwr olaf, dyddiau olaf, cymdogaeth Gymraeg epynt. O, bron i'r chwerydd gyfeillion, uh, diolch yn fawr i chi ar ran y cwmni am uh, ymgynnull yn y lle hwn. Er mwyn cofio, dim byd llai, dim byd llai na chymdogaeth. Cymdogaeth. a ddiddymwyd gan ei llywodraeth ei hunan. Cymdogaeth a signwyd i gors angof ei chenedl ei hunan. Cymdogaeth a gollwyd. Am byth,

Am Giev. Trysor. Pethau i'w cadw, pethau i'w diogelu. Am Giev. Mewn am Gieddfa. Ym mis Mehefin 1940 fe ddanfonwyd Iorwerth Cyfeiliog Pete a oedd ar y pryd yn ddeugain na mîn blwydd oed gan Amgueddfa Genedlaethol newydd Cymru i fynydd hynafol Epynt. Tithau a gwehydd wrth dy wîdd, cana wrth Daflu'r wennol rydd caned carthenni glod i Dduw, am un a droes bob marw'n fyw. Bob marw. Ei dasg, Pete, oedd cofnodi, ar lun, ar bapur, ffordd o fyw, cymdogaeth, dim byd llai. Corff ac anadl, a bywyd, amguedd pobl yr epynt, cyn Mogi'r anadl olaf i'r amgueddfa. Cyn tagu'r anadl olaf i'r gladdfa. Cyn marw i'r bedd. Minnau, a ganaf gyda chwi, i'r Iddew gynt. A'n carodd ni caned y crefftwyr oll i Dduw am Iesu, a droes bob marw'n fyw

Wel, da ni am gychwyn y gwasanaeth gyda'r emyn cyntaf ar eich taflen chi. Dilynaf ym i gael rwyf oes Er angerdd agoradwydd y byd, a dygaf ei ddirymyg a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd, mi rodeuaf trwy gymorth ei ras y llwybr a geryddodd efe.

Wel fe nawr darlleniad o'r degfed bennod o'r Efengyl yn ôl Ioan. Yr anod gyntaf fydd yr unfed ar ddeg. Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, yr hwn nid yw yn myned i mewn trwy y drws i gorlan y defaid. Eithr sydd yn dringo ffordd arall, lleidr ac ysbeiliwr yw. Ond yr hwn sydd yn myned i mewn trwy y drws, Fi gael y defaid i. Y hwn y mae y drysawr yn agored, ac y mae y defaid yn gwrando ar ei lais e, ac y mae e fe yn galw ei ddefaid ei hun erbyn ei henw, ac yn ei harwain hwy allan. Ac wedi iddo yrru allan ei ddefaid ei hun, y mae ef hen myned o'i blaen hwy, a'r defaid sydd yn ei ganlyn ef. Oblegid y maent yn adnabod ei lais ef. Ond y di eithr, nis canlynasant, eithr choant oddi wrtho, oblegid nad adweinant lais di eithriad. Y ddameg hon a ddywedodd yr Iesu wrthynt, ond hwy ni wybiant pa bethau ydoedd y rhai yr oedd ef e yn eu llefaru wrthynt. Am hynny yr Iesu a ddywedodd wrthynt drachefn, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, my fi I'w drws y defaid. Gan i fer oll ag a ddaethant o'n blaen i lladron ac ysbeilwyr. Eithr ni wrandawodd y defaid arnynt. Ba fi yw y drws. Os a neb i mewn tro o fi efe a fydd gadwedig, ac efe a i mewn ac allan ac a gaiff gorfa. Nid yw y Lleidr yn dyfod ond i ladrata, ac i ladd, ac i ddistriwio. Y bu a rhythu, fel y caent fywyd, ac y caent ef yn elithaf. Y bu yw y bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Da ni'n mynd i rhai yr oedfa trwy ganu yr ail lemin ar eich taflen. Diolch i ti, yr holl y lliog ddiw, am yr efengil sanctaidd.

Diolchwn i ti am ein difeilio ni drwy gydol oriau'r nos ar droi'r rhamantus gwsg. Gan eu tywys ni yn ôl i fyd yr ymwybod, pan oedd Cefnfudwr cynta'r Wawr yn glasu weddill y gorwel pell.

Rhai ohoni de falle wedi profi cysgod du gysgod yr Heulyn Wynand dros i Frydwyr. Rwyf beth hefyd yn gorfod cydnabod, er garwed yn hun, nad i nos erioed mor died nad oes her siriol neb yn y neb.

Dyn ni am ymuno yn awr ar rydedd emyn ar eich uh, taflen chi. Emyn y trydydd. Arglwydd Iesu, arwain bennaid at y graig sydd uwch na mi.

A dwi'n awgrymu nawr bod chi, fel benoriaid, yn adrodd y salm gyda'n gilydd.

Yr unfed salm ar hugen, Wydr Ganfed.

Fe gloer y gwasanaeth gyda MND y bedwerydd ar eich taflen chi. Bedwerydd. O leini mwyn trwy'r gwir sy'n cael bob tî. O, arwain fi. Pell oddi cartref wyf ar nos yn ddi. O, arwain fi. Cadw fy nhraed, ni cheisiaf weled dim. O'r tir sydd draw, un cam sydd ddigon.

Nos Sul, y ddegfed ar ugen o Fehefin 1940. Hwn yw ein mynydd ni, ein Duw ni. Ymladdwn y troi allan gorfodol hwn, hyd at angau. Geiriau pobl mynydd